די אלע מחשבות וואס קומען אריין אין א מענטש, דער אייבערשטער איז ברוגז אויף מיר, דער אייבערשטער דארף מיך נישט, איך בין שוין פארפאלן, איך בין שוין דערנאך, דאס איז אלעס מחשבות פון די סמך מם, ס'איז נישט קיין אמת'ע מחשבות, ס'איז נישט קיין אמת'ע זאכן, נישטא אזא זאך דער אייבערשטער דארף מיך נישט, דער אייבערשטער איז ברוגז אויף מיך, איך קען שוין נישט תשובה טון, דאס איז סמך מם, די שטן קומט צו א. א בחור'ל און אים קודם ווארפט ער מיט א מורא'דיגע חכמה, קודם ווארפט ער אים אראפ אין א עבירה, און איינמאל ער איז אראפגעפאלן אין די עבירה שפילט ער מיט די עבירה אין זיין מח, שוין! האסט שוין פארלוירן, דו גייסט שוין נישט זיין קיין צדיק, און דו קענסט שוין נישט זיין, און די אייבערשטער ברוגז אויף דיך, און דער אייבערשטער וויל נישט אויסהערן דיינע תפילות, ס'איז ליגנט, דער אייבערשטער ווארט א איד זאל קומען צו אים בעטן, דאווענען. די אייבערשטער ווארט א איד זאל צוריק קומען און תשובה טוהן, וואס איז תשובה טוהן? הייליגער באשעפער כ'האב חרטה וואס כ'האב געטוהן, זאג עס ארויס, זאג עס ארויס, זאג עס מיט, הייליגער באשעפער כ'האב געטוהן דאס און דאס, זאג פארן אייבערשטן וואס כ'האב געטוהן, און איך האב חרטה און איך גיי עס מער נישט טוהן, זאג די הייליגע חכמינו זכרונם לברכה. א מענטש איז זיך מתוודה, א מענטש טוט תשובה, דער אייבערשטער נעמט גלייך צוריק אן זיין תשובה, דער אייבערשטער נעמט אים גלייך צוריק, גלייך גלייך גלייך, נישט שפעטער, איך דארף נאך טון דאס, איך דארף נאך טון יענץ, איך דארף נאך אהער, איך דארף נאך אהין, א מענטש איז זיך מתוודה, זאגט רבונו של עולם איך גיי זיין גוט, איך גיי זיין וואויל, איך וויל עס נישט טון, איך האב געטון דאס, איך האב חרטה, דער אייבערשטער איז אים מוחל. פארוואס טוט עס נישט א מענטש? אויב ס'איז אזא גרינגע זאך פארוואס טוט עס נישט א מענטש? ווייל ס'איז א שווער אין קאפ. ס'דא זאכן וואס איז שווער אין די מעשה, און ס'דא און ס'איז און ס'איז גרינג אין די מח, און ס'דא זאכן וואס איז גרינג צו טון און ס'איז שווער צו גלייבן אין דעם. און וואס איז שווערער? וואס איז שווערער? נו, דא זאכן וואס איז שווער צו טון, פאסטן, זייער א שווערע זאך פאסטן, אבער עס איז גרינג אין מח, מען טוט די די שווערע זאך, גייט אראפ די גרויסע עבירות, נאכדעם איז דא גרינגע זאכן צו טון, עס באדערט די ס'טבילה. ווי די דברים, הייליגער באשעפער איך האב געזינדיגט, איך וויל תשובה טון, איך גיי עס מער נישט טון, ווי לאנג נעמט עס? עס איז זייער שווער אין מח, די פאר ווערטער וואס איך זאג גייען אראפ נעמען מיינע פגמים, ווי קען דאס זיין? שווערע זאכן, נו וואס איז שווערער? וואס איז שווערער? פאסטן פאי ד' הנייסים, און עס איז זייער גרינג צו גלייבן אין דעם אז דאס איז א תיקון, אדער זאגן הייליגער באשעפער איך האב געזינדיגט, איך האב פוגם געווען בברית, איך גיי, איך וויל עס נישט טון, גלייב מיר, זע מיין הארץ, איך גיי עס מער נישט טון, אבער עס איז זייער שווער צו גלייבן אין מח אז דאס איז תשובה.